ya pautono pamakumbo pasekura kuti sori ndakashaisa sazotipinde futi unanzve gwada ravo kasika unotemwa atemwa ndichiri pamadhoti

kukumbira regerero mukadzi wangu ndii sorry ndakashaisha Ah, tingazvidini handi makatozviita ngokutoona kuti mumutori nezvamunoziva zvamunokunda panyika hapana nezvindaiziva zvakatovawo kuti handizida yamwe yamadhimoni dangani chiinyi andotozvirama izvi so ndoti ndakashaisha mukadzi wangu maizviziva ngoti kuzviita imi makasirwa kuti nyengai mbuya here kana makasirwa kuti sarai meitoitawo zvikuona zvokuita ndozvotondinesa kuti ndichaziva kuti chiinyi ndisake ndeti madhimoni ndiregererewo mukadzi wangu Zvakaitika zvezvi. Ah. Esi tambo ndipo mvura kumwa. Andipwe kuti kai ndingati kai ndakazviita ngokuti kai kudini kai wotondiregerera. Wotondiregererawo. Wondiregerera shuwa iyi ndakashaisha. Haioni baba. Mm, Musati aioni ukudini uchandinyangadzirwa. Ausati wasuka nemakamba akona? Iya, handisati. Mwana wangu. kunyara kumusha kakona manya kuenda munoremba mukutinjindi waimu munopira baba mvura munhu eh, ya apo da kuti nditomboona kuti ndaisa berere here apa mvura amupindi mutsetse here zviyani ingakorera kupinda here ngotienda otona yango yakutorima yatokwana eh, iya timutambire mutambire muona we hey, garirai ngaapa

Akadini mazhinji panapa? Ah, mazhinji hakuna totyirawo kuzika mani. Hakuna. Iya. Ah, hakuna. Ini handina akawanda ini. Ndizvona baba. Inga ndauya pachirongwa chedu chiya. Pachimari changu chiya ichi. Eish. Zvandairangarira kuti ndingarumba rumba. Hazvisati zvaita. Kari mai mwana makazombovaona here vaya vandakabhuya vakandipromisa kuti kazi kai mozogumeyo zvinonga zvaita? Handina. Handina kumboona. Ndozvamunotoziva ari baba kuti pari pamandairangarira kuti nguva imweni ndichandosipina sipina madhiri angu azvitokubuda. maidei makatomisa munhu zvebaba ngokuti inini ndahamba kuya kubva kumuzi kuuya panapa saka pakupa mari yangu pendakaita payani takabhuirana kuti ndakupetuka ndinonga ndeipetuka nembuzi saka ameno kuti tichiri pamwe here nanyamashi kudai ndinopanzwa baba so Kutama ndokunoita mwana mai. Kai waita murombo waabenzi. Ndizvona asi ndabva kumuzi hazvingaiti kuti ndingapetuka zvingotsoka. Imumu munoona chekundiri. Ndodini viyani? nekuti maifanirwa kudei makatoona kuti okay mari ndaitama motorumba kuya kodii kondibhuira kuti handina mari Ndinozvinzwa baba hino ai. Mai mwana ndotombotora kachuru kaya kandaiti ndochopei chigayo. Ndotombovapa ah. vapetuke ndizvo ngokuti shuwa kudare payane vakati kazi inini mari yangu ndinode mbudzi ndahamba kudini dini. Inini ndatambudzika ini. Vapai. Hmm. zvetichaita manje handiti churi chimuri kutipa kuti ndimbodzoka eh, ndakuuyazve ndichazombokumbira kuti tizobhuya tiri two nekuti ndiona mutaurire wenyu ngokudherera munoda kufura ngobuku hmm. nekuti muri kundipa chiuru paya takabhuirana mbuti Kaka muri kundidherera mani. Ndinozvizwa baba. Munoti eh. Saka isusu hatidi kurebesa zviro nokuti ndatosiya ng'ombe dzakaema munda ndipe churu chendoona kupona. Asi ndakuuya manje. Rusesa baba. Hmm. Asi ndaku kuti ndinosara ndeyema ema andigari ngonyara baba ndinomupa mari yenyu. Zvino mazuva mangani? Ah, ndinomupa anza ah, nganditi mozouya makuswera mangwani mundeu imi mubhuya ideti ndinyore nemashingana ivya chitatu mm, chitatu muzouya ingwe chishanu chishanu eh okay Saka regai ndiende. Amuchagara here vari kusuka suka zvimandiro danga nepanga mipa. Zvinotisika kudini zviro zvakona zveidai. Ah baba munotinga gura ukamango ndayo mare. Zveitika zve. Ah tinoita tinokava baba. Tinokaona manje. Wananaka baba. Ngani mboperekedza.

kushata inini handichina mabasa ah, motoamaya kutotamba ndotamba ini ah, vakagara wari ndiri kwembeya wari kugara kudai ini panotondinesa ndingadavira ndeti kudii akazviita ndimi dai ari mwana adai maindibvunza kuti mwana zvaakaita ino tozvibata pari ino ndimi baba makazviita mega kuzviparira mega mubaba womuzi asi ndainge ndine chiplani chandafunga pandabva wari ino ndeivaperekedza vachikwereta mainga mafunge inga ndafunga kuti omunomuona ari isi taupaya waa munhu atokura mm. oita kuti unga ndogara pamuzi pemunhu oita kuti anogara pamuzi pemunhu ee eh. otosiya chikora kutaenda kogara pamuzi pemunhu ah, ndizvo zvandaiona zvinoita kuti tikave apa ngokuti apa chagariki paya panapa saka moda kugogomera mwana kuti asindoroorwa hatimugogomeri ah, ah, eh. tinoita kutobhuirana zvakanaka neunonga amudakarirawo kudakarira kakaita kudii ini ndaitofunga kutoita kutomutengesa handiti kune vanotenga vana vanotenga vana vayani kuti vaitire mbamba kudini dini ndipo pandaitoronga kuti katsvakawo musharuka unonga yemura tobhuirana mari yakona unonga watokasa kudya mari yemushana mazuva anaya ndaramo yakafupika maningi unofunga kuti unoroorwa riini kuti otizorga mari pana unoroorwa ah, inini ndo zvandainga ndafunga zvokutengesa mwana iye hazviiti baba Saka unoti chikwereti chinopera ngei? Mondoshanda zvandi munhu ushanda kuri tinoshanda kuri munotsvaga basa moshanda nguva yekutema mafiba yakwana ah, ah, ah, wodaro kuondikorera wodaro panapa ngepangu panapa uri kuchizwa pamuzi panapa ngopangu mwana ndinotengesa nguva yangu ndindakabara ini oyo wakabva kanyu nomwana here neni ndakaguma usada undikorera panapa usada undikorera panapa uchizwa mwana ngo wangu ini ndinoita esitauya eh, pano ndinoita zvandinoda pamwana wangu ini oh. handitongwi handitongwi ndiwe pamuzi ngopangu panapa Neniwo mwananga wangu ini ndakuma musina mwana ini. Andidi kubatishwa garapa. Eh, ndini ndakudaidza mwanangu panapa. Eh. Nyaya iri panapa inini ndine ndaya dzangu dzandinoda kuti ndidini ndivhare panapa. Saka ndikasungwa ndikaenda kujere mwanangu iwe unosara usina baba iwe ngondayo yechikwereti. Wachizwa? Saka ndanga ndaronga kuti iwewe ndinofanira kuti tione kuti tiwadini ugange ndione kumare dzekuti ndivhare chikwereti changu ndini ndiri kuzvibhuya uri kuchizwa ndini ndiri kuzvibhuya zvako zvekuti unozvikomana kumahlange andini kuchiona munoteera naye pondedzo ini ndini ndiri kubhuya zvandoda pamuzi pangu panapa musingadi munobva pana vana mai yako ndatopedza azvidairwi azvidairwi zvandareketa ndati azvidairwi ah. hazvidairwi ini ndingatopinda nomwana wangu kupinda woenda kuri ndototsvaga koko munondipa mari dzangu dzandakateya dzekuri munondipa mari dzangu dzandakateya kona ke mondopuwa kutera kuri hakuna izvozvo pangafika panapa ndatokuya ah, ndo ngapafiwe ndatopedza ndandabva ndapedza ende waita zvawaitewo handidi zvinonesa ndatopedza ndatopedza zvandabwa izvizvi unotonga pana pandini mazwa nzara panapa unotekea ndini ndaenda kujere moda kusara mirye ah. tinobera vana kuti vatibatsire tinobereka vana isusu kuti vatibatsire saka kutibatsira kakona ngokuri eh, tinotoita ndatopedza nyaya hapachina zvimweni zvekuti ah, eh. musarameibika vana vanhu uya zvine zvino kanyanyarara Esita, esita we. Amboya pano mwanangu. Nombozi yanga yekutengeswa. Ndatengeswa mbabako. Tengeswa aitendai. Dai uri umweni vaiziya kuti kumisha kwekutengeswa kunonesa hai. Ukatenda ameno hako ukatenda utengeswa zvinodai wewe. Ah, zvidai ukatenda zvinodai wewe ngoti abako nda kutengeswa kuti vane mari yekoripa zviya zvivakapara wai zviya. vasidati vatengese iwewe pindai zvoda iwewe asi ndozvivandidaidzira pana pakani zvinonga zvagara unondowana size six yeboto wese munhu aripo unoningira kuti taana makoti taana chini unonga aningirwa wadai size anani yamuriwo dai size four zvodaiwo kuti uzvibike zvese izvozvo

saka kumunda kiya kutakarendaya baba uye ari kuti saudingu ndoona zvekuti achimbuji vorima zve kamuyana ai ndakabhuya here ngatihwirei kuti takarima mandugo lapera kayana mwari mwe anonesa uya uyana anonesa mwari mwe uya ndakamuona kare go rakapera wakarenesa kaviri kese kuti mwamuvi mukavunza izvozvo anditomulambijai nenda kumupa mari koti koti

Ah, ah, zviri nani ndizvona vadi vadoko kanyiyo aiwa kuchina neyo iya tapisha we inguva nguva yakona yazonyanyawa maningi yoitira kuti yamvume pa mvura yakanari ai inongokusima ntozi ndosima kupi gore rinongo ah, zvakawanda zvidza manduwa atinoona ware

ndine nyaya yangu yamunoziva waya iya yoka yoka sekuru achamba iyai eh, amusati maipeja handiti paye ndakakwereta mari ine musharukwa yanode mari yake madii mubhadhara mubhadhareni zvinhu eh, kumubhadhara ndinotoda baisoke mari ndoiri kunetsa dhodha rangu mari aimbomunetsi imimi mumakorera kuitawo magawu ino ini ndakaenda kuita magawu ino zvemazuva zvebiwa vati ndoita magawu ndeimwa zvesope ndanga ndiri no plan imweni magawu payani anononoka gawu rokuti unoshanda wohoreswa zviuru zviri wohoreswa chiuru inokwana rini mamiri yawo munganaye dzakabuda payani ndimaedziverenga waya zviya eh, shuwa ndakachiona mamiri yawo mangana makumi matatu baba ari 30 million yakona dombo izive ndini chizwa dhodha plan yanga iri kungeka eh. ndini chisikana changu Esther chani Esther eh Oh, chidango changu chidango changu chiya chitsvuku chenjiya eh. saka saka ndenge ndeti dhodha ere ah. kuti ndaida kuti nditoona kuti danga ndingaona hangu ungatoita plan ondipa mari chero akanyambokurira pamuzi pangupo ozotora akura zvinoita ondipa mari otowana mukadzi na izvozvo hazviiti baba hmm? izvozvo hazviiti imu kana munopurana yekuti mutore mwana wenyu mupekeje munhu mupuwe mari eh. motomutoroenda andi ndivadawo zvokuti apote bata bata awo okay. akakurira kumusi kwenyu akazotohwa ke mari yayo inozova kwa ya panozomuka zvemusinde saka hino mainga mati kudini mudai munozivawo vangatozvidakarira kune vanoda vari Abma mkao yaswi ndaifunga ndiyaita kuti ndozviwanira kupi chirebhu chairebhu ndingo chimwana changu chachitsvuku izvi eh. ndaifamba nacho momona mudzimai wangu wakura izvo mudzimai wangu wakura ende akandikurira moza isikireti eh, mudzimai wangu akandikurira ngo makore matatu iya mm. eh, munonga matano chibaba amuoni mutakihwe ndinoizwa yapa saka zvakhomba kuti matangwambo zvinhu saka muda marini munotoiziva mukanditiwo iya neyechikwereti yekudare iya mapedza mozoti o eh, bicha anangori kunozomuka musindo namai mwana paya takabara tiri vaeni ndi ndakaparenda mm, ipapo maakudhura manje a ipapo maakudhura kudai manga mati ndimubatsire ngomarei anai makapuwa ya eh. inini handinayo haitokwani hayo asi ndada kumboenda kugara pasi nomudzimai wangu ndimbokumbira inokwana saka itai baba ndiri kushandira kupedza chikwereti zvekuti kai mudzimai warya yemushana yechinyingi zvake saka anouya rini ngokuti ndikamupa mari iyi mototora mototora zvichadangano here izvi baba mandigonera mambo mozandisvira kuita ka ndoda kuti ndikaguma kumba ndikaguma ndotaura namfana mm. ah, ndoti patakamboneseka ngoti eh, takatengesa randani eh, mombe yaizvo yaya izvo usimati chiita totombomwa mukwambo wamukwambo ndoda kutombokumwa uno tinombotondorega bhodhleya rimwe apo aregai ah, ndiende kombuya nomai mwana Akanaka. Akanaka kungambo chate. Ndokuda zvemukadzi wangu. Anonyengerera apa hapana kuti ungaita madira kale. Apa unotozoona kuti tetejera izvi. Tisasabhuye zvakawanda. Biya tizwe. Mm, maona musharuka vaguma vayana mm. andi munoona kuti mombe tapedza kutengesa panapa ngo ndeye chidzimu chiya mm. chiri kunetsa chiri kuti nditsvagire mukadzi chiye mozviziva eh, saka ndanga ndaona kuti uya musharuka wagumaya wati ano mwana wake uyana mwana wake esta uya chitsvuku chiya ndanga ndaona kuti ini mari andinayo inoshota iwowo ndipekechawo iyana yaona yaya ende nditopekecha madhara uye tikapa madhara uya otipa chimwana chii mati kudini mukadzi wangu unochiwa ponapo ndopaushingamari chinyi unondipa mari yatiroorere mari yeni kubvisa mari ndopai mwana kaya mwarume kubatsirana ai ndo rudo rwako unazvo andina mari yandobviseni Mari yechikeke iyi tumupe mene kumwa sope. Mai mfana unoona here mm. eh, iwewe anti wakurawo ini ndatokurawo mm. tinoda kuita ngo zvokudai tikaroora mudzimu chimwana chiya chitsvuku chiya estestesiya chidzimu zvachidzimu chiri kunesa yachana mudzimu oda kutana mwana uyana biyai zvakanaka ndava yenyu

onesa baba anti uya titobhadhara ngooninga paarimi uninga kuna ngawana mari usingaendi kumanje arimi zve ah. zvino ohamba tinotengesa nomwana kwaa ah, rega tomusungwiku kusungwa kudini oh, mene chipungabvira munyana yemunhu zvechimwana izvi matangari aimba musikisijiri iyo chimwana heke vanosunga zvivana atenga mwana naatengesa kujele

Oh, nyaya dzakona hadziperi here nomukadzi ah, ndadzoka baba eh, mauya eya eh, ah. mundo vaziva vakadzi vakona vanonetsa zvinotembesa i ha zvinotembesa ndayambonamatira zvi amoni anti mukadzi wakona akandikurira chiti andikasire kuenda unouyazve ndinogumayo mukadzi wangu atakwai mare iyi maivona iyi so baba pano zvimwe inodambo mbiri musha dombeche nkure kyaviya nayo anti anove nyamazi imu tapedza kare unzai mari imu ndeitoguma unouya verenganyi mari aizi kuwandisa here mari yakawandisaimai ndiverenge imai ndiverenge imai ndiverenge tinozogarisana here mukwambo wotanga kudai sezvekuti mwana wenyu akanaka sezvekuti mwana wenyu akanaka torai henyu asi mari endionekawandisa mwana wangu ndinobara mabhunu eh, asi chimwana chiya asi pane rimweni shoko randibira mukadzi rinoshanda andizosungwe ah, mwana wandakabara ndosungwa mwana wandakabara ini ndikanipokumakumuza asi shuwa paya tiposungwe

Eya mamuka sei? Mamuka sei? Ah, miri na ndotirai mumu. Mamuka sei? Eya mamuka sei? Vaenda kuri baba? Eh, vamba kutobuda tizuti vaendepi? Akusaa kutonditiza uku. Eh, andizivi. Ai, zvaenda chinguwa. Hai, achona chinguwa chapo. Vanga vaya zvinezvi. Ah, dai vanouya zvinezvi andizivi. Vari kuita zvekutanga. Kuti ndingambo vatigarire yani. Ah, vagarire dai vanoguma muchivo. Mm. Ah, nimbozama kuvagarira.

Hakuna ndomvura basi yatinongozwa kuti mawhatsapp kaiyoda kuuya kaiya kakati. Ah, mawhatsapp api anonyepa awa? Ngevanozviona vari vakomana vachimanje. Kunyeperana kuda kuzama kugwinyisana kurega kuenda Joni. Ah. Mm. Ai ndaguma chinguwa pana. Iya. Eya ndatoguma chizuva chisakatodaiwo kudai. Ndizvona. Kazi baba vambobuda ndikati ngani mbavatoemerei nguva imweni vangauya. Oh, inga mauya pa matirana. Chirongwa ndichona chiyani icho. Chirongwa ndicho chii? Dai ndamboona padoko. Hazvito hazvo kuzonasa kukwanirana ndamboona padoko. Imumu maitire chirongwa chirongwa ndaimba achiziya baba. Ndizvona. Eya. Asi manje chirongwa chaizi padoko imumu makakumbira kamwe na kamwe mokuwa yakakwana hazvibudi. ndoapa ndamboona zvemwana wamai zvingaita kuzwa rokuimumu mareketerenyi imumu aida kuti tirekete pakaita ngatei Yonini. Aiwa. Ichi achi chidina. Ema ema ema ndino ndino. Ah, ndido mufura kuita kuti tirekete zve serious. Where is the mic? Ema ndichikubatanidza hangu. Uyaita ngapo imweni.

eya saka panapa inini handivhaisi pana orit zvakanaka baba akanzwira kare weindinesa eh, mai mwana baba nyaya yandiona iyi zvandaibhuya zviyani zvayanga zviri zvomene zvekuti uyu unofanira kuti aende kumusha kake ndokandatopa kotora mari Inini ndakabhuya kuti wangu mwana apinde musikandidi panapa mwana ngoenda mwana ngoenda iwewe zvako zvaunotobhuya izvezvi ngezvako mwana ngoenda iwe enda undoregedza zvimutsoto zvako tende zvinezvi uno ngoko unoenda auendi simuka unoenda unoamba kuenda kumushayo ngoko unoenda

zvino zvokuroora mavakaja vakurisa anonesawo maningi zvine zvichisikana changu chapinda apa ndisachivonera ndekutsvaka ungoripa ari teveji uyana akandikuria o oh, cherepo ndichikomutendeki chitumbura matsotso ah, iwe audini kukurisa iwe uziva mashoko okubhuya saizi na baba vako baba vako vazokutengesa vaiziva ndiri saizi newe uchada kundipandisa musoro mukadzi wangu wapinda futi panapa waitondichengeta zvakanaka ndefa kodakwe unoona ndakadari kuchena dari zvimukadzi wangu nditengera ini hembe andisi kuti ukarega shinga zvodayoe saka mbe kuripo unoziva yewo nyumba yako nga iyi ndiwo nyumba yako inofanira kuvata iyi yokuti tinge tichivatawo mukuti iwewe nemumudhara imumu mudhara nga vanokwanisa kuchengeta zvivakomana zvavisachengeti zvikaenda joni zvoenda kuona vakatsvuka vanhu mukumbo wakatsvukira hazvichaviyi saka zvimadhara munotoenda kotomwedu sope ino apa inobikwa pedo panapa sope munakire inoita iwe unomwa apo panapa usaijicha ngoti panapa musipo zvitakwa ende chimukadzi changu chapinda babako vakandigonera apo Pona. Mai Grok vapinda pana hapo. Vamboende. Akau wake kwaenda hanti wamuka utobuda apa utopinda walamwa inga waenda kanyi kwake inga wahwira zvekumwa muna wake ngo ndakamuroora waka wanga anovana vake anovana novazukuru ini chimwana changu ndichimwe basi zama zama chiya ndochega chimwana changu saka zviwatoguma dai ndototi ii zviri nani ngokuti ndawana uchisikana chidoko pamwe ndo pandichatoitawo vana vangu vanotanga kuita chinakira ngokuona kuti vaenda vatevere izvi vaone kuuya pamuzi akanonesa maningi vayani ndini nditori mwana mudoko kuvari tanga achingazoa mbama nombama jaitsva mumba vamo zvokuti ndakadhakwaya zvimweni ndongoita mamuronda vona iri vona kumweswa ndivona

Eh baba eh mashoko iitika manono sere tozomuserana kuno kubala. Eh pano nyaya inoda pana mbuya pana baba guma pana mbuya pana baba vati pano va nini vatengeserana zvivana guguma iwe pana mufoneri maundi madhodha azhinji asangane pana zvezvo. Mokasika mokasika mokasika iri kupisa nyaya kona izviro zvatiri kutoona pana pa zviri kutonesa.

Avadi kuona nusu rinopisa rino kutengesera nzvimbo ana kuda kuchibarira basa. Avadi kurima kati. Avarimi pia vana. Kuti kare kiso sa kopisa rikuda kunaya mvura. Avatorimi. Apa mwana yanga angu anofanira. Eh. Duna chibasikoro. Dzengwa ino mutape. Eh, maswera si. Taswera. Taswera hawo. Eh. Madhodha ako nasu kuguma nguva iri kupinda. Ah, sindambotobata bata vazhinji apa. Eh. Ah, vati vari kuuya vese vaya. Eh, vana mutani eh. vana achizenge vese vana achimbudzi ndatovabata bata eh, vamwe ndo tosvika svikai svikai ndaudza chona

sadaro atitambire baba jamba tati makaenda zvemazoonda kulima kundomukira wekurima iripo makadini

Eh, madzibaba nemadzimai ndanditozwawo ndafonerwa ndimutape vakati ukasire usvike panapa eh, udaidze daidzewo madhodha amweni pane zviurongwa rongwa tinoziva kuti munharaunda mwese nguva yese ino zvinorongwa rongwa handiti saka ndo ndamudaidzai kuti nge tiri pano neni handitoziva kuti zvakamira sei ndatodaidzwawo semwe ya mashoko ari panapa kumwe nini tori baba wenyika ino totini tomakuendera kube zvayanaka kuzvibhuya ngwana chati ava vaita zvekunonoka kupfuma nyari panapa ndimbuya ava vakuma panapa pakati kaiwe kumuziva kusakariki nyaya yezvindombi zvobarwa ri mazuva anaya kuno chimwana chakatengeswa chatengeswa vasamasama vakatochitenga vatenga chimwana vasati kuona mukati wavo kare vototaka pasatogariki avo vatiswa pambeni ava chindopi chavatiswa mumba amene madhodha ati munozvisisa odini mashoko akadaro zviriyo here zvakadaro ndivona kari ngoti varipo ava mbuya tizo zvakaitisa odini madhodha ese asizvizwa iye ndana akatogara pamusipo uzotoona

mangwanani mazuva watanga awasungwa pfeka heti mudare munomu hatina sori munomu masungwa unotozviziva ti mutemo yedu mutori mutori mukuru wedu muno tinototemba ti kana paita chaitika tototi kazama zama ajamba ndo vatinotemba muno imwe moya futi heti makapfeka heti mudare muno kukumba ti hatisaa chiro nhasi

sorry ndokumbira ah. uregerero soti ndakadzimai wandichamisa singati ndiri kutozwa kuita eh, apa ndiri kutozwa inga ndati achipooko apa kutotsama moziva kuti munhu akanyangajwa anomuka chipooko ari kuupenyu saka ndokumbirawo mundiregerere muribvunzei makavisa kudii kuti mwana ino chimwana chidoko chakadai chimwana chidoko asama sama daira zvandiri kufunzisa muno munochamba ko muno zvakaitika baba ndimomubhuire eh. mukadzi uzvo anobhuya anozvizi kundinyepera mari imweni ndakakumbira yena mari yangu yashota Pakaita baba vaya naashiti ashiti vakaguma vane chichemo chavo vanosvikoreti zvavo zviyana zvemakambotonga zviri kupi eh, eh, voguma kumusiwe voti ndino mwana wangu uyana ndovhunisa nemakore mangana vakati wano eighteen ndikati ya beta eighteen woita kudini kurovora ndikati mukubhuya chokwadi vakati chokwadi ndikati ah, kudai ano twelve haiiti ngoti ndozosungwa voti a ah, usungwa ndikaviya zogara pasi nomukadzi tikadzidzisana so kuti mukadzi uyu akandipa mari so ano gold ano ushanje aindosvikaambuya akandikurira hanzi kutenga so takatanga kupangana so takuteri kutenga ngoti tizizvifambisa dingo zvomutemo ende ini anga sinawo tarisiro nazvo ndionawo ndhamu yandinayo pamusipo vonai oh, oh.

Tuendoka. Kunyepa ala twendi. Ala twendi kuda kukuti mbame yakapangijira kuti waguma kuti nunwa ngoro twendi. Jama varhe mare. Sorry ana baba. Sorry sorry ana baba. Eh mutape. Nyaya iri panapa ndeyake. Umuzukuru wangu. muzukuru wangu eh, mwana waachitiyo mhm. sezvamunoziva kuti muchitiyo ndovanhu anga ndinaye panapa ngonyaya iya mhm. saka mwana uwu twenty years yaanotaura here hapana mhm. zvandinoziva uwu ndee number one dangwe dangwe kuzoita number two chikomana chanobvira number three chaanacho zvino izvi asi chamboti kurirewa plus hazvisi kugara pamuzi

Usandipikisira. Prema koya. Zvakafanana neprema kura. Ndizvona. Ndizvona, eh ndizvona. Saka chimonga ndimobvunze mwana wacho kuti iwe mzaya. Chii chiri kumboitika? Eh baba ndo vakati vakatonditengesa. Mai vakatombotanga kutoramba. Veitotakana pamuzipo apo vototi ka hazviti ndofanira kuti ndikutengese kuti pane chikwereti chandoda kubhadhara. Saka vakanditi ka highway patinoguma iwe tika highway no 20.

Takatobvunza akati kai tiri kuedza chikoro. Hapana chaangaita because wotorumbirirwa kubva kumba. Ndizvo. Kuenda kumusha. Kana neni wanitozvizivi peya. Saka asi muzaya wangu akakwana here uyani? Ah. Ndo wakazosimudza zve musindo payani. Musindo akatanga uyani. Ndiye. Ndaitozviziva kuti uyani haana unasa kukwana. Asi ini zvatakuita iyi nyaya iyi. Chete tikasvikirwa zvino ngoma police takangana pana patebu yangu nyaya iyi. Nesi tese tinosungwa. Inyaya haitongwerwi panapa madhodha. Nyaya iyi ndiyo kumapurisa.

Hatozvizivi kuti zvinyi ndakumbira kutorwa umuzi handizvizivi. Watotsungwa tengesa mwana uya. Takasangana newe paya wani yepa tikupirisa mwana kuchikoro bema endesa ngoni kotengesa ndizve. Totengesa mwana wakaganga ega. Zongo zvateta musangati bed vana vadoko avatengesi. Hloko haisi kuzwa. Wakaganga ega ndine ndakam. Hamusi mamutengesa? Munonyepa.

ndozvazvo mapurisa ngoti kaneti kati ngavaripe ngavaripe munoregara futi muno vanoriparinozosika iyo tosungwa tesisu eh. tiri kwabusa nyika yedu ndai munhu anenge aripe agara zvine uchisikana chana hakuna ndipinde zvakanaka

kuganga kuyani kunyepera namutapi riri mambo munhu wemutemo ende mambo here moda kutoendayo kotonasa kurutsa mutseya mapasi kuti vakaguma yani vanhu vaya vachada kutonyepa zvekuti asi ini muchadano ndokumbuzavanhu ava ngavasungwe ngavatendeswe zvikunga bhe